Э, Бездә бүген кунакта 19 мәктәпнең 6 сыйныф укучысы Назгөл Имамова. Исәнме, Назгөл? Ничек хәлләрең? Әйбәт.
Барысы да яхшы?
Әйе. Укулар бара? Әйе.
Әкренләп ияләшеп киләсең, димме? Инде әйтеп узарга кирәк, Назгөл безнең бик тә актив кыз, ул шулай ук э, Театр артисты булырга хыялланучы, шулай бит инде, әнисенә карап, ул безнең бик тә шундый теге җанлы тормыш алып бара торган кызыбыз ул инде. Аяз Галиев исемендәге театр түгәрәгенә йөрисең шулай бит?
Әйе. Әйе, и моның турында тагын да ныклабрак сөйләп узарсың әле әңгәмә барышында. Шулай ук Татар кызы бәйгесендә син җиңү яулаган кыз безнең, шулай бит? Театр аңа шул хәтле якын, чөнки әйтеп узганымча, аның менә әнисе дә Гаяз, Аяз Гыйләҗев исемендәге театр артисткасы. Димәк, Назгөл, әңгәмәбезне әкренләп кенә башлап җибәрербез. Син инде безнең мәктәптә укыйсың, шулай ук театр белән дә шөгыльләнәсең. Менә иң беренче соравым шундый булыр, сиңа әлеге ике сфераны, дип әйтик, берләштерү авыр бирелмиме? Мәктәптә дә уку. Юк, миңа бик алай авыр. Дәшми ул, чөнки безнең мәктәп тел җиңел белән мәгълүм. Әйе. Димәк, сиңа укуы җиңел бирелә, әйме? Ничәлеләргә укыйсың син әйтеп уза әле. Дүртле, бишле. Дүртле, бишле. Мин инде башка төрле җавапны көтмәгән дә идем синнән. Әфәрин. Менә син буш вакытларыңда ниләр белән шөгыльләнәсең икән? Мин

Ә, артист кызы булу кыен түгелме дигән сорау биреп карыйм әле. Менә синең әниең, әйдә, әниеңнең исемен әйтеп узыйк әле. Миләүшә Имамова. Миләүшә Имамова, Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар дәүләт драм театры артисткасы, әй бит? Әйе, менә артист кызы булу сиңа авыр, синең өчен авыр түгелме? Бик алай авыр түгел, но әни

Шәхәрләрне күрәсең, бик күп шәхәрләрне. Әйе, башка шәхәрләр белән танышасың беренче, әйе. Аннары соң син бик күп текстлар беләсең. Хәтереңне яхшыртасың дисәк тә була, әйе бит? Әйе. Һәм үзеңне формада тотасың. Әйе, бик яхшы, бик яхшы өч сыйфат булуы миңа калса, әйе. Ә өч тискәре сыйфатына килсәк, нәрсәсе тискәре микән ул артист кешенең, синең уйлавыңча? Сиземлес буларак, артистларның тискәре сыйфатлары юк, әйе? Бик дөрес. Мин дә шулай дип җавап бирер идем бу сорауга. Ә менә синең үзеңә сәхнәдә уйнау ошыймы? Әйе, миңа бик ошый. Сәхнәдә уйнау ошый.
Менә син бит әле безнең быелгы театр сезоны да башлап җибәргәнсең икән, әйе бит? Син моның турында нәрсә әйтә аласың? Син үзеңне ничек хис иттең гомумән? Сиңа авыр бирелмәдеме бу?

Ник алай сөйләшергә өлгермәдек, чөнки иммерсив башланды да, аннарсын спектакль башланды. Әһә. Менә.
Ярар, яхшы. Ә синең өчен авыр бирелмәдеме? Менә куркып, теге каушау, ниндидер шундый хисләр тумадымы синдә? Теге бер минутка гына юк, чыкмыйм мин дигән уйлар булмадымы? Каушау буладыр инде, әйе? Каушау була инде, әйе.
Ну, аны җиңеп чыгарга кирәк, шулай бит?

Димәк, син алдагы планнар белән дә яшисең әле, шулай бит? Алга таба да бик яхшы, бик әйбәт. Миңа калса, синең э, бу позицияң, бу бүгенге көндә киләчәккә карашың бу бик тә яхшы һәм миңа калса 6 сыйныф укучысы өчен бу бик тә теге зурларга хас э, характер дип тә әйтер идем әле мин сине. Ә менә син хыялларга бирелергә яратасың? Иә. Ә менә бүгенге көндә синең иң зур хыялың нинди? Ам, би- м, Мәктәпне Бәйбәт билгеләргә бетерелгәдер. Аһа, яхшы билгеләргә тәмамлап. Казандагы театраль училищесына керергә. Аһа, димәк, син үзеңнең тормышыңны киләчәктә актриса ролендә күрәсең инде, әйе бит? Әйе. Нәкъ тә әниең кебек актриса буласың киләсең. Яхшы. Бик тә әйбәт. Мин хәзер сиңа берничә Блиц сораштыру әзерләп куйган идем. Син минем сорауларыма бер сүз белән җавап бирергә тиеш буласың. Ярыймы? Әзерме син? Әйе. Әйдә башлап карыйк. Иң яраткан бәйрәмең нинди синең, Назлы?
Яңа ел һәм туган көн. Яңа ел һәм туган көн, яхшы. Мәктәптә яратып укый торган фән нинди?
Физкультура һәм татар теле. Син нәрсә эшләргә яратмыйсың? Егешен эшләргә яратмыйсың. Егешен эшләргә яратмыйсың.
Яхшы. Яраткан төсең нинди?
Кара һәм ак. Кара һәм ак төсләр. Үзеңне өч сүз белән тасвирлана. Мәсәлән, мин, нинди син?
Мин... Мин шимәр. Әйе. Акыллы. Әйе.
Һәм...

Тикток шикеллерәк әйбер. Ага. Ә тиктокта анда бик андый ук
функцияләр юк әле. Димәк, син Инстаграмда бар үзең, блогны алып барасыңмы? Инстаграмга видеолар да кертәсең, историяләр шулай ук төшерәсең. Ну, әзмәс. Ә киләчәктә блогер булырга теләгең бармы? Иә. Әлбәттә, мә актриса булып китсәң, сиңа инде бу бигрәк тә кирәк булачак шөгыль, шулай бит? Миңа Азат абый инде әйткән, әйдә Назгөл, син блогерга кер, мин сиңа видеоларыңны төшерермен. Ага. Димәк, мондый идея синдә шулай ук бар. Әйбәт. Ярар, бик зур рәхмәт сиңа, Назгөл, безнең белән интервьюга килгәнең өчен. Киләчәктә без сиңа иҗади уңышлар телибез. Менә үзеңнең хыялыңдагыча, мәктәпне яхшы билгеләргә тәмамлап, аллабирса, үзең теләгән уку йортларына укырга кереп, аны тәмамлап, актриса һөнәренә ия булырга насыйп итсен сиңа. Рәхмәт.